Oh! Ai kua kaua. Te NGs! Pipi mā! Kia ora Pipi mā! Tihia kāinga koutou? Tino pūrotu ngā pipi nei. Āe. Kua haere anake i matuku. Nā te mea, i te tau wai haere au ki te pānga i ngā heihei te wā ono ake tau, i tino matuku ahau i te tame heihei. I te wā i whāngai ahau i ngā heihei, i peke ia ki runga i ahau me te timoto ki kanohi. Kei a Titoinga ko nga pipi nei? Ae, ko te tikanga 14 kei nga pipi. Titiro he kahu! Auē, me haere taua ki te rapu nga pipi nei. Ae. Haere pera koe, ka haere pera ahau, ne? Ae. Ko te raruraru o te kahu he pai ki a te kai pipi heihei, e teiwa, kei a ia ona ake pipi hei whangai, no reira, Ka kai ia i ngā pīpī heihei, pai atu ki a ia ngā pīpīhanga nui nei.

Tupu hou raro, tupu hou runga, tupu ā-nuku, tupu ā-rangi, ko te mauri tangata kia tau, taketake te ao, ko te mauri atua kia tau, taketake te pō, whārona ki uta, whārona ki tai, whānō, whānō, haramai te toki a Haumi e, hui e, tāiki e. Ka pai. Nō reira, kua kitea e tāua he raruraru, nē? Āe. Me pēhea te whakatika i tērā raruraru? Umm. Te rapa me tūtute. Tūtute. Ai, me tūtute taua ki te taha o te wharehehe hei ārainga pīpī. Ka ngenge taua. Tika tonu. Te rapa me tango i tētahi o ngā taora, kātahi ka waiho ki reira. Kāore e kore a māua pai ki tērā. Umm. Tera pea me Kohi Onepu me te whakakia i te roa ki te onepu. He whakaaro pai tera. Ae. Anei te oneone. Ka pai. No reira ka raringi ahau i te oneone ne. Mau e rakuraku atu ki runga i te rua. Me te hāora? Āe. Whakamahi a te hāora. Ka pai. Āe. Āe, me paopao nē? Kia pararahi ai. Kia pararahi ai. Ka kī tera? Ai, ka pai. Marima. Taiwa, e puta tonu ana nga pipi. Me haere taua titiro? Ai. He putanga ano. Te nui hoki. E tae ana taku ringa te o ki roto. Ka raumohina me pea te pati tenei. Me haere taua ki te korero ki a papa? Ai. Haere taiwa. I te wā ka pukeriri a Pāpā i te tiko o ngā pīpī ki runga i te rani, ēngari ki ahau nei ehara i te raru tino nui, he raru nui mehemea e noho ana rātou ki te rani i ngā wā katoa, me whiu noa iho atu ki te kurī, me horo i te tūtae ki te wae wera. Kia ora Pāpā. Kia ora, ko te matitira. Taku taura reti. Hei reti i ngā raruraru o te wā, haka rarata i ngā raruraru. Āe, moe anau ka tae mai kaura he raruraru take tae mai. Hēnā, kōrero mai, he aha te raruraru? Kua kite māua he putanga i te whare heihei. Kia ātia, ka puta ngā hei hurukau e raruraru. Ka puta ngā pīpī hei hei. Kāore e aroha ana ki ngā pīpī hei hā te raruraru. He kāhui e rere haere ana. Āe. Nō reira. He hā te ahu o te putanga. I waiho kaurua i te kuaha ki a Puarana. Kāore ko ngā waea. Kua pakaru. Oh, he kōhao. Ae. Ana. Ko te haka tika mō tēnā, haere ki te mahinga kai a Māmā, he neti kei reira, nē, he ārai waea. Nā, maurea atu ki te whare heihei, āta meihange kaurua, āta inea te rahi o te kōhao. Ka mutu, tapahia taua ārai waea. hei haka kapi i taua kōhao. Ko ngā pitopito o taua ārai waea me tuitui haere ki te pātū waea o te whare heihei kia mau kikī ai ki reira. E mārama ana? Ēnei haka hoki mai aku toitui. He aha te mea tuatahi? Me haere ki te māro, Māmā. Āe. Ki te tiki i te waea. Tiki i waea, āe, āe. He aha i muri i tērā? Ka tae ka ine, ka hakarapa ki te kōhao me te tui i ngā tahataha ki te, ā, whare? Ki te whare. Ka pai, kua mau te kei a Kaira. Haere ki te mahi. Ana kare taku taura reti, retinga pipi. Pai ana. Ka muai. Tēnā koe. Hai, ngā manaakitanga. Ka whai, kei a tāua te waea ne? Ā, nō reira, me ine i te kōhao nei. Hanga nui rawa tēnei, nē? Āe. Nō reira me tapahi ki te rahi tika? Āe. Engari me pēhea te ine i tēnei? Me whakamahi ngā ringa. Ka pai. Pēhea te teitei? Tahi me te hāwhe. Me te whānui tahi. Tahiringa? Mhm, tahiringa. Ka pai. Engari, me hanga nui atu te kuti i tēnei, kia hanga nui atu i te kōhao nei, nē? Kia taea te tui. Ka pai. Tīmata te kuti.

Ka pai. Nō reira me pēhea? E takai ki te pau? Āe, āe. Ka pai. Tatari. Rāa, e pēnei. Māu e takai, nē? E mahara tāua kia kikī te tuitui, nē? Āe. Me tui ua nei? Ae. Mau tera e Tui, maku tene. Kawe korokoro ne? He rawe ki a koe te whanga he he? Aa, kahore. E kore e riru te kahui ua nei?

Nō reira, me pā, me pā te tau o te tame ki te tau o te uwha, kia hapū a ia. Āe. Ko te ingoa o tēnei tūmomo hapū, ko te cloaca. Āe, me pā ngā cloacas. Ka pai kei konei ahau e tatari ake nei kia rongo ake he aha ngā akoranga i whiwhia ai kaurua i roto i ngā mahi o tēnei rā, he akoranga rānei? I ako ahau me pea te whakatika i te tai waea pakaru. Tino pai. I ako ahau me pehea te tui i te tai waea. ki tētai koha. Ko te tuituinga pitopitora he pātai tāku ki a koe kia kaura tahi nā te mea e moe ana ki te whatu, kōrari, nē? E hanga rite ana, nā reira i māmā noa iho ai tērā mahi kia kaura? Kāore e tino rite ana? Me huri noa iho i ngā waea. Nō reira e māmā ake te whatu waea tēnā i te whatu kōrari? Āe, āe, he rerekē te māmā. Ae. Ka pai. E haria ana au kua timata takaru ako i te mahi nei kia kaha ai kaurau ki te haka ora i tera kohao a tona wa. Muhana kaure he aha taua kohao? Kia hore. He kohao kei toku ngakau. I mohio ahau ka korero pera koe. A te wa ka kaumatua kaurau, ka haka rere kaurau i ahau. Ka mahue ahau ki konei, ko ahau anake ano E ka noho mokemoke ahau i konei kāore he tangata hei awhe nei ahau kāore e hoa mōku. I whakarererere ahau i ahau anō mō tērā whakautu i mōhio au ka kōrero pērā koe. Nō reira he āku utu nā. Kāore. Ko Hakatau ia, E ka noho tonu koe ki konei e hoa mōku. Kāore, ka haere ahau. Ka pai, ko Patea te kōhao kei taku ngākau, anei.